Salut an häerzlech wëllkomm bei Luxplay. Jo, mir wëssen, et ass eng Zäitchen hier, säitdeem der vun eis héieren huet.
An dës Kéier hu mer fir Äech e puer Spiller dobäi, déi zwar scho méi laang eraus sinn, mee déi bis elo nach net wierklech d'Chance krute bei eis an de Programm ze kommen. An zwar hu mer fir Äech Monster Hunter Iceborne

awer keng Loscht huet op eng Rave-Party ze goen, fir deen ass vläit Sayonara Wild Hearts genau dat Richtegt.
Stell der mol de Luc op enger Rave-Party vir.
Nee.
Fir déi ënnert iech, déi schonn ëmmer eng Kéier wësse wollten, wéi et wuel wier, e Pop-Album ze spillen ze kënnen, hunn ech mat Sayonara Wild Hearts genau dat Richtegt. D'Story handelt vun enger jonker Fra, där en Häerz gebrach gëtt. Wouduerch d'Gläichgewiicht vum Universum gestéiert gëtt. Fir d'Gläichgewiicht erhierzestellen, gëtt d'Protagonistin a sengen Dreem vun engem Päiperlek besicht, deen er zu engem Dramateego féiert, engem maskéierte Superheld genannt The Fool.
Bahnhof Bahnhof Bahnhof Bahnhof Bahnhof Net Bahnhof Bahnhof Bahnhof BAHNOHOF. Ok, d'Story ass zimlech wansinneg, awer sinn dat net och d'Lyrics vu sou manche Pop-Titelen? Dobäi muss ech och ganz éierlech soen, dass dat Spill net vu senger Story gedroe gëtt. Déi déngt als Rahmenhandlung fir dem Ganzen e gewësse Sënn ze ginn. Wat d'Rees vun der Protagonistin esou genial mécht, ass de Soundtrack an den ofwiesslungsräiche Gameplay. Déi eege fir d'Spill geschriwwe Podtitelen op sech wierken ze loossen an dobäi op engem Longboard, op engem Motorrad oder fléiend duerch de Level ze kommen a säi Highscore ze pushen, ass eng Kombinatioun, déi ech esou nach net kannt hunn. De fantastesche Soundtrack gëtt och vum gewielten Artstyle ënnerstëtzt. En ass minimalistesch a flashy, zu verschiddene Momenter vläicht e bëssen ze flashy, wat gären dozou féiert, dass een den Iwwerbléck verléiert. Wouduerch dass d'Stagen awer ni ze laang daueren, kann een dat awer och verzeien. Domat kommen ech dann och zu mengem Fazit, Mat Sayonara Wild Thoughts huet dat schweedescht Studio Simogo mat Hëllef vun Annapurna Interactive en Indiespill fir d'Häerz, a fir d'Oueren erausbohrt. Wann dir 2019 nach net dozou komm sidd et ze spillen, kann ech iech et nëmmen härzlechst empfehlen.
Monster killen, Items craften a geilt Iessen grinden ouni Enn, dat sinn déi Saachen déi mär bei Monster Hunter World an de Kapp kommen. An dat ganzt esouguer bei Schnéi an Äis. Eisen Jules huet sech dat ganzt mol fir eis eragezunn an. Ob déi net grad geschenkten Expansion sech lount? Well ech mengen, dat gesi mer elo, hein? Monster Hunter World war eent vun de Game Highlights vun 2018, mat deem Capcom säin Handheld Klassiker op déi aktuell Konsolegeneratioun an op PC bruet huet a mëttels vereinfachtem Gameplay a ville neie Spillelementer dëse fréieren Nischentitel engem méi grousse Publikum zougänglech maache konnt. Datt elo, iwwer annerhalleft Joer nom Release, Monster Hunter World nees oplieft, verdankt et sengem DLC mat eegenem Numm, Iceborne. Scho laang ugekënnegt a vu Fans sehnsüchteg erwaart, war et dann am September esou wäit. Iceborne sollt net einfach nëmmen d'Spiller mat neie Quests versuergen, mee och nei Spillelementer abréngen an op verschidde Kritikpunkten äntweren. Wat bréngt Iceborne eis da Neies? Eng Kritik war, dat et manner Questmaps goufen wéi bei fréiere Seriendeeler an dat keng Wanter beziehungsweise Arktesch Map dobäi war. E must seit Freedom 2 fir d'PSP. Den Numm Iceborne verréit et schonn, genau esou eng Map gouf elo nogereecht, mat allem wat dozou gehéiert, dat heescht nei Déieren, Monsteren, Ressourcen Ëmgebungen, déi een am Kampf zu sengem Virdeel notze kann, an verschidde Geheimnisser, déi an dëser grousser verwénkelter Äislandschaft wëllen entdeckt ginn. Iceborne sëtzt esouguer nach een drop a bitt neie Postgame a Form vun enger spezieller neier Regioun, déi besonnesch geféierlech ass, eenzegaartege Loot bitt a wou besonnesch Spillreegele gëllen. Domat wäre mer beim nächste grousse Kritikpunkt. Vill Leit, mee haaptsächlech Veteranen, hunn d'Basisspill ze liicht fonnt, zemools well et deen aus dem Handhelds bekannten drëtten an héchste Schwieregkeetsgrad bei World einfach net gouf. Dee féiert Iceborne elo och an. Um neie Master Rank waarden net nëmmen all déi nei Monsteren op Iech, Mee all Monsteren aus dem Basisspill sinn och nees dobäi, méi staark wéi jee virdrun an deelweis mat neien Attacken, fir och d'Kenner vum Basisspill ze iwwerraschen. Dat heescht natierlech och, datt aus all eenzelnem Monster nei Masterrank Rüstungen a Waffen hiergestallt gi kënnen, déi alles trompen, wat ee sech bis elo fabrizéiere konnt. Dat bréngt eis zum drëtte grousse Kritikpunkt géint d'Basisspill. Ze wéineg grouss Monstere beziehungsweise Bossen. Inklusiv gratis DLCs goufen et virun Iceborne nëmmen zirka 35 verschidde Bossen. Iceborne huet do wuel all Erwaardungen iwwertraff andeems et inklusiv rezentem Dezember Update dës Zuel bal verduebelt a mëttlerweil e stolze Raster vun iwwer 60 verschidde grousse Monstere virweise kann. Et kéint een zwar kritiséieren, datt vill vun de neie Monsteren aus fréiere Seriendeeler kommen, A sech och bal genee esou verhalen ewéi deemools, mee dat fält héchstens Handheld-Veteranen op. Och sinn eng Rei vun den neie Monsteren sougenannte Subspecies, dat heescht Fuervarianten vu Monsteren, déi et schonn am World goufen, mee dank geännertem Verhalen an Attacke fillt et sech trotzdeem meeschtens esou un, als géif een e komplett neie Géigner bekämpfen. Ausserdeem nei ass nach dee sougenannte Clutch Claw, e Gräifhoken, mat deem ee sech situatiounsofhängeg u grouss Monstere klamere kann, fir eenzel Kierperdeeler ze schwächen oder d'Béischt an déi nootste Mauer rennen ze loossen. Och krut all Waffentyp e puer nei Technike spendéiert, déi wëlle gemeeschtert ginn. An eisen zouverlässege Kazekamerod kann ebenfalls nei Tricke léieren, fir eis bei der Juegd ze ënnerstëtzen. Souguer e komplett neien Hub beziehungsweis Openthaltsbasis ass dobäi, thematesch passend als verschneitent Duerf, designt mat waarmen Thermalbäder, wou een tëscht de Quests ofschalte kann. Eis nei Basis ass och méi benotzerfrëndlech organiséiert ewéi déi al, an bitt zousätzlech en Dampfmaschinne-Minispill, bei deem et wäertvoll Items ze gewanne ginn. Wien sech gär domat amuséiert, kann ausserdeem säin neit Haus bannendran komplett individuell arrangéieren Vun de Biller un der Mauer, iwwer d'Fësch am Aquarium bis zur Musek, déi an der Stuff gespillt gëtt. Schlussendlech huet een neierdings och e Fotoapparat, deen zu all Moment, jo esouguer matzen am Kampf benotzt gi kann. Zu Lescht sief nach gesot, datt Iceborne och seng eegen nei Story um Start huet, mee déi ass leider wéi gewinnt weder interessant nach relevant. Selwecht opgebaut wéi schonn d'Geschicht vum Basisspill, Déngt se just als Leitfuedem fir eis vun engem neie Monster zum nächste méi staarken neie Monster ze dirigéieren. Fazit, Iceborne ass e wierklech kolossalen DLC, deem säin Ëmfang souguer vill Vollspiller an de Schiet stellt. Net nëmmen hunn d'Maacher hei gewisen, datt se op Virschléi a Kritike vun de Gamer lauschteren, se hu sech esouguer d'Aarbecht gemaach d'Erwaardungen ze iwwertreffen. Periodesch nogereechte Gratis-DLCs A Season Events bréngen iwwerdees reegelméisseg frësche Wand an d'Spill. De Gameplay klappt ewéi e soll, an Bugs hunn ech och nach keng begéint. Iceborne ass quantitativ a qualitativ impressionant. De Präis vu 40 Euro ass allerdings deementsprechend happeg fir eppes wat trotz allem ëmmer nach DLC ass. Dat zäitgläich eng komplett Editioun fir 60 Euro erauskoum, deet natierlech jidderengem dee sech schonn d'Basisspill besuergt hat ëmsou méi wéi. Trotzdem ass eis Bonne a Must fir jiddereen dee Muel bis elo gefall huet an als komplett Editioun déi beschten Optioun fir jiddereen deen dëser Franchise wëll eng Chance ginn.
Gutt Star Wars Spiller sinn et jo awer och schonn laang net méi ginn. Hallo, Battlefront zwee? Nee ech mengen wou een esou ee richteg coolen Klonkrieger ka spillen. Battlefront 2, duh. Nee, mee ech mengen wou och seng richteg gudd Story huet. Ah fuck, dat kléngt net no Battlefront 2. Mee ech mengen de Billy huet dach fir d'lescht sou eng kleng Perl ausgebuddelt, Republic Commando nennt sech dat ganzt an ech mengen déi weisen eis och elo.
Hallo an häerzlech wëllkommen! Setzt Iech bei mech bei de Kamäin a loosst mech Iech vun engem ganz besonnesche Spill erzielen. Viru ganz laanger Zäit, 2005 fir genau ze sinn, an dëser Galaxie gouf e Star Wars Spill released, dat senger Zäit wäit viraus war, an zwar Star Wars Republic Commando. Wärend ee bei Star Wars Battlefront zwar schonn e Spill hat, dat sech amplaz vun den Jedien op Klonkriger konzentréiert huet, geet Republic Commando nach e Schrëtt méi wäit. Mat enger ganzer Story, déi sech ëm e Squad vun de Kommando-Klonen handelt. Wärend Battlefront sech op déi grouss Schlachte konzentréiert huet, geet et bei Republic Commando drëms ze infiltréieren an taktesch virzegoen. Et kéint ee soen, dass et de Rainbow Six vun de Star Wars Spiller ass. Weider ënnerstrach gëtt dat Ganzt vun de Squad-Interaktiounen a Befeeler. Sou kann ee sengem Squad befehlen, taktesch wichteg Positiounen ze verteidegen oder Réckendeckung ze kréien, andeems se sech mat enger Sniper verbarrikadéieren. Duerch d'Spill hinduerch wuessen engem seng Squad-Memberen och all ëmmer méi un d'Häerz, wat virun allem dru läit, wéi gutt déi eenzel Charaktere geschriwwe sinn an all hir eege Perséinlechkeeten hunn. Och vun der Atmosphär hier war d'Spill definitiv méi erwuesse wéi aner Star Wars Spiller. Spéitstens an der zweeter Missioun, wou een sech duerch enk Lüftungsschächt manövréieren muss an Droiden hannert sech huet, déi sech an säi Gehir buere wëllen, kritt ee scho bal de Feeling vun engem Horrorspill. A soubal dann d'Trandoshianer optauchen, déi däitlech méi aushale wéi 0815 Battledroids, gëtt et och richteg ugespaant.

Den HUD, dee esou designt gouf, datt et ausgesäit als géif een tatsächlech duerch en Helm kucken, inklusiv Laserwicheren fir Ueleg oder Blutt vun der Scheif ze kréien. Ween elo awer net esou op Singleplayer-Spiller steet, fir dee gouf et och e PvP-Modus, bei deem een online oder lokal géint aner Spiller spille kann an et Ganzt huet sech ganz verdächteg no Halo ugefillt. Leider sinn d'Servere mëttlerweil ausgeschalt, wat souvill heescht dass ee mëttlerweil op lokal Spillen reduzéiert ass. E Koop Modus gëtt et leider net, wat fir mech awer deemools zu där Zäit warscheinlech d'Spill perfekt gemaach hätt. A lo nodeems bekannt gouf dass EA un engem Reimagining fir Knights of the Old Republic schafft, hoffen ech dass dës Mark och rëm eng Kéier aus der Këscht gekroomt gëtt, An hoffentlech dann och mat engem Koop Modus.
An dat war et dann awer leider och schon erëm mat eiser Previously Not On Luxplay Episode. Mir hoffen trotzdem dass et äerch gefall huet, och wann déi Spiller lo sou bësse wéi eise gudden Jules net ganz fonkelnei sinn.
Mee ab nächste Mount komme jo dann endlech erëm méi interessant Spiller eraus an dann dréine mär hei bei Luxplay och erëm richteg op. Oder och net.
Jo mee also bis dann ne. Also wat soe mer? Ciao! Ciao!

Okay.
Ja, zumols dat mat richteg gutt Story. Ja, dat ass net Battlefront 2. Ja, du hues nämlech och geschriwwen. Ja. Okay.